Il-ġimgħa l-oħra f'Xarabank kellna din l-istorja. Għandna lil din it-tfajla magħna, tfajla li l-għarus tagħha qiegħed il-ħabs, tixtieq li tiżżewweġ, hu jixtieq jiżżewwiġha, imma mhux qed iħalluhom. Issa ħa nagħmluha ċara, tiżżewġu xi tiżżewweġ ġol-ħabs inti? Għall-bidu tlabna biex nitolbu permess biex joħroġ taħt skorta u niżżewġu il-belt sewwa. Okej, u tagħmlu xi party jew hekk ridtu? Le, aħna ridna niżżewġu, jien ridt inkun il-mara tiegħu. Ċerimonja?
Le, x'ċerimonja, le, ma ridtx ċerimonji. Xejn, jien ridt inkun il-mara tiegħu u jrid ikun ir-raġel tiegħi, sewwa? Ma aċċettawx. Ma aċċettawx u kien saqsiehom jekk nistgħux niżżewġu ġewwa l-ħabs. U xorta rrifjutaw. Ta' jien ridt immur nara nitkellem ma' avukat biex nara x'inhuma d-drittijiet tagħna u l-avukat qalli biex niktbulu karta, sewwa? Din ġiet injorata, tajt ċans xahrejn jiena u erġajt mort inkellem l-avukat. U qalli biex niftħu protest ġudizzjarju. U hekk għamilna. L-għada li ftaħnieh da, niżluh qaffluh f'Division Six, għamel tlett ijiem hemmhekk u tlett iljieli bla saqqu, bla fan f'Lulju u Awwissu, bla toilet, bażikament għalxejn. Jiena kif rajt hekk erġajt mort ninkellem l-avukat għax safejn naf jiena Ma ksirniex il-liġi, ma kellux għalfejn jingħafel u niftakar kien kiteb ittra lill-Ministru. Mort biha l-Ministeru u l-għada ħarġuh, sewwa minn Division Six. Nħarġuh daw jiena l-għada mort nitfalu l-ħwejjeġ normali u l-ittri li nitfalu kull ġimgħa u laqgħuni żewġ uffiċjali mal-gate u qaluli inti ma tistax tidħol il-ħabs. Saqsejthom. Ġifieri waqqfuk milli tarah ukoll? Waqqfuni anke milli sempliċement nitfalu l-flus da. Milli naħsillu l-ħwejjeġ, ma nistax niġbor il-ħwejjeġ tiegħu hu dgħajjen, ma nistax nitfagħlu l-ħwejjeġ. Jiġifieri kemm ilek ma tarah inti? Jien ħa nagħlaq tliet xhur ma narah. Ma tistax tarah? Ma nistax narah.
Ħa nsaqsielek, qabduk b'xi ħaġa, iridu jagħmlulek strip search u ma ċċettajtx? Jiena strip search kemm il-darba kelli qatt ma rrifjutajtha. L-għarus tiegħi qatt ma qabduh bid-drogi għax jekk priġunier jinqabad bid-drogi jkollu sitt xhur visti minn wara ħġieġa. Jien lanqas dawk m'għandi. Jien ili tliet xhur ma narah.
U wara l-programm is-Sindku tal-Belt Alfred Zammit ċempel lil Peppi u qallu li jixtieq jgħin. Insellem lil kulħadd u nawgura lil kulħadd il-weekend it-tajjeb. Kulħadd jaf f'pajjiżna f'dawn l-aħħar snin il-progress li sar fejn jidħlu d-drittijiet ċivili. U allura ma nistax nifhem għaliex dan il-priġunier mhux jitħalla jew mhux qed jingħata ċ-ċans possibbli illi jingħaqad mal-maħbuba tiegħu fi żwieġ ċivili. Fid-dmirijiet tagħna, is-Sindki għandna li nistgħu nżewġu b'mod ċivili. Jiena nappella biex tinstab soluzzjoni. Imma jekk soluzzjoni mhux ser tinstab, jiena qed noffri bħala Sindku s-servizzi tiegħi illi niġi fil-Faċilità Korrettiva ta' Kordin, niġi flimkien magħkom, u nżewġu lil din il-koppja anki fil-Faċilità Korrettiva ta' Kordin. Nerġa' ngħid, nawgura li tinstab soluzzjoni. Imma jekk din ma tinstabx, jiena lest li niġi u nżewweġ lil din il-koppja fil-Faċilità Korrettiva ta' Kordin. Min aħna aħna biex inwaqqfu milli dan iż-żwieġ jirnexxi, li nwaqqfu din l-imħabba li tirnexxi? Huma min huma l-persuni.
Nirringrazzjaw l-Alfred Zamit, is-Sindku tal-Belt, tal-interess li wara din l-istorja kuntatjana dil-ġimgħa. Eh, kif ednilkom ħana qed nibqgħu insegwu matul dil-ġimgħa kif edna anke fil-programm tal-ġimgħa l-oħra, infetħet kawża kostituzzjonali li fost l-oħrajn qed titlob illi immedjatament isir dan iż-żwieġ eh, ta' din il-kopja. Qed jidru għal kopja l-Avukati Edward Gatt u Mark Vassallo. Kif nagħmlu mal-istejjer kollha li jkollna, se nibqgħu insegwu u nżommukom infurmati.